nda uya ndu na ḽa tsha lotsha it is what it is a huna na zwiṅwe ri hanefha ṋamusi ro tou vhuya nga iḽa programu ya vhoriṋe ya vhomaine sa izwi ndi tshi zwi ḓivha zwa uri a huna vhaṅwe vhathu vhane vha ni ḓisela zwa vhomaine nga nnḓa ha riṋe fhano south africa ri tou vha vhone vhathu vho tou thoma vho isa zwithu zwa vhomaine kha thelevishini vha tshi ri ri khou tou amba ri tshi khou tshidza vhathu vhashu they were vhana vhane no no vha na miḓi ngori ano maḓuvha ri khou wana vhana vha na miḓi ti ni khou funza enzhe vhaṱuku na gidimela na vho dzhia na kokodzana na mbo ḓiya na u dzula miḓini ni sa ḓivhi tshithu ni vhana vhaṅwe vhana vha tshena vhabebi a vha tshena vha vho makhulu a vha tshena vhalayi zwino kha iyi phurogirame ri tou ri hai a ri luni siani noṱhe ri nṋe ri tshe hone tshivenḓa tshi kha ḓi vha hone ri kha ḓi thusa zwino ro no ni ḓisela mafhungo a vheiwe ane tshiṅwe tshifhinga ni tea wa pfha ngauri na riṋe sa vhavenḓa ri na vhubvo hashu ngauri hezwi zwa vhukreste zwi sathu ḓa fhano south africa ro vha ri tshi tshilisa hani haningei vhubvoni ri tshi bva ningei vho mapungubwe ri tshi bva ningei vho khongo ro vha ri khou tshilisa hani ngori bivhili ya sathu swika dzikhimisi dzo vha sathu swika vhathu vha vha khou tshila nga mindanda ane ifhio zwino nṋe ri nga si laṱe Sialala nga mafhungo a vheiwaho hu khou nyanga u ri xedza. Zwino nṋe ri nyago u ḓivha uri riṋe ri bvafhi, ri vhathu-ḓe, ro tshimbila ri tshi khou bvafhi, izwi kale hu sa athu vha na izwi ro vha ri tshi tshidzwa nga nḓila-ḓe. Zwino havha ndi vhone vhathu vhane na ṋamusi vha kha ḓi tshila nga miri, vha kha ḓi thusa vhathu. Zwino ro ḓo ḓivha nga heyo miri na kutshilele na miṱa uri ri na miṱa ro tou rali ri si tshena vhomakhulu ri tshilisa hani, ri ri tea u ḓifara nga nḓila-ḓe. Ndau ya nduna. Ah. hu ri ni makhulu Hai ro vuwa ri nga vhusa vhone.
Ha ni ro vuwa eh, vha nga ḓi ḓivhadza fhaḽani kha khamera uri ndi vhone vho nnyi eh, eh, na zwa uri eh, eh, eh, vha vha ri vhudza uri vha vha dokotela ngauri thi zwino vhathu vha ḓivha madokotela aya a, a, a, a tshikhuwa haya ashu a vha nyago a ḓivha vha ri ndi mimuya Mara wa ḓivhudzisa uri a kharali muthu onoyo wa muya wa ḓou na tshilonda a tshi shela mushonga tsha oma tsha fhola, uyo muthu a si dokotela-na? Hai, ndi dokotela.
Zwino hu tou nga hu na vhathu vho no khou ri luṱanya hafha. Hu na lushaka luṅwe lwo tou ḓaho fhano lu tou nga lu a ita uri riṋe ri vhe maswina ngauri vha wane nga tshashu ri khou lwa nga tshashu. Hee vhutendi hovhu, hee ra vha ri khou lwa ri khou kokodzana nga hafha Ee, havhanoni, e, e, havhanoni a vha iti zwa vhukuma, vhaḽa vha ita zwa vhukuma. Zwino na riṋe ro rali ri wana uri Vhukriste ni wana tshiṅwe tshifhinga vhathu vha vho riṋe vha tshi shona na u ḓo wana thuso ya Tshivenḓa. Ndi sokou tou pfesesa uri kharali muthu a tshi pfi u a kona u ḓivha mushonga uri uyu u ita mini, nda u nwa nda fhola, vhuloi ha vha hone vhu vha vhu khou bva gai afho fhethu? Hai, a hu na vhuloi. Mm.
Hei. A hu na vhuloi, tshithu tshine tsha vhona uri tshi khou thusa muthu a hu na tsha vhuloi ngori na mishonga yeneyi thi i khou ṱuwa ya kha madokotela. Madokotela vha i ṱanganyisa na zwine vha ṱanganyisa mara a matanda enea ane vhona uri ndi a vhomakhulu washu. Zwino a hu na vhuloi hafho fhethu. Zwino u sumbedza uri a madokotela vho ḓa vha ri dzhiela zwa vhomakhulu washu vha zwi ita nga nḓila ya tshikhuwa zwa sedzea zwa vhonea. Havha vhashu vhavho vha ri hai nṋe ndi tou shumisa philisi ngoho hezwi zwa nthu hai. Ee, ngauri ndi zwone. Yo tou rali mimiri, thi na madzina yayo yo fhambananaho. Makhuwa vha khou swika vha ṱanganyisa hafhaḽani, vha khou tou ṱanganyisa vha ḓadzisa nga zwavhovho. Uri hoyu muri wo tou rali, nṋe nda u ṱanganyisa na nga hezwi, u ḓo ita hezwi. Mara a maṱari enea madala, ane a vha vhomakhulu washu. Zwino nṋe a thi vhoni hu na vhuloi hafho fhethu. Sumba zwa uri vhuṱali vhuṅwe ha heyi mishonga yashu ya Tshivenḓa ha vha vhathu vho ḓi i tswa kha riṋe. Ndi zwone.
A hu na philisi i songo itwaho i songo bva maṱarini. i khou bva hanefha maṱari na midzi yendeyi ngori miri yoṱhe yo ḓala hafhanoni a huna muri uno si vhe mushonga muri muṅwe na muṅwe ndi mushonga u na zwine wa ita u na zwine wa ita hei ee zwino na musi hafha ri to ḓo ri to tsivhudza vhathu vho no khou dzula dzi ḓoroboni vhathu vhane vha haningei vho amerika Habe huna vhavenḓa vhaṅwe vhano kho funzea vha soko to ya naḽo wa wana vha haningei zwithu zwavho soko to thoma u konḓa wa wana mimuya i kho dina muthu haningei America hu sina thuso miawe vha wana uri hoyo muthu miawe ndi mukreste mara u kho dinwa nga zwithu zwa tshivenḓa zwino ri ri vheiwe no ḓi to thetshelesa hanefho ni haningei vho America vho Australia vho Europa ri ri Mafhungo a vhewe khe ya thetshelesani kha ro na zwiṅwe zwine zwi a ni dina, hu na zwiṅwe zwine a zwi ni fari zwavhuḓi. Zwino ri khou nyanga u tou thoma afha ri tshi ri, Khoyu muthu u tshe muṱuku o mbo ḓi ṱavhanya a vhinga, wa wana uri ha na vhomakhulu, ha na vhabebi. Uyo muthu ri a tshi tou thoma u tou vha na muḓi u thoma ngo itani muḓini wawe ri tshi khou tou amba zwithu zwa Tshivenḓa? Ee, u funa u thoma a ḓivhadza vhahawe. Vhathu vha kuvhangana hafha vhukati ha muḓi. Hoyu muḓi u a ḓi farafariwa. Ndi zwone. A zwi sokou dzuliwa fhedzi uri hoyu muḓi wawe u kone u takuwa ngori muḓi hoyu u songo vhofhekanyiwaho a u khwaṱhi. hu vha na masiandoitwa a si avhuḓi ngori havha vhathu vha a kokodzela na muṅwe o ya hangei muṅwe o ya hangei. Zwino nga Tshivenḓa zwa kale ndi hezwiḽa zwa uri vhathu vho tshipfufhi mukalaha a na muka a na vhafumakadzi vhaṱanu khevha hapfufhi vho tou vhofhiwa vho tou ṱanganyisiwa havhaḽa vhathu ende vho vha vha tshi ḓi dzula fhethu nthihi. Riṋe vho miashu nṋe khotsi anga vha vha vha na vhasadzi vhararu khevha ho vha hu si na nndwa kha havha vhafumakadzi mara khotsi anga vha vha vha mufunzi. Zwino uri havha vhathu vho vha vho fhekanya nga zwifhioi

ni khou ḓi pfela ni khou kokhonya Vha khou- nahone hai, vha ni khou- kokhonya. ni vha ni khou xedza vhaṅwe ri tou vhona uri nga si vhaṅwe hu tou uri ni vha ni khou xedza vhaṅwe ni si nyanga u bvela khagala ngoho na shumisa ipfi ḽa mudzimu uri ni kone u swikelela zwiṅwe kha muṅwe muthu mara ini ni no ḓitsireledza ngori u wana vhafunzi vha na dzi medical aid mara vha tshi vhudza muṅwe uri kha rabele Thabelo hei a huna muthu a sa rabeliho. Ee, ndi zwone. Na riṋe hezwi ri tshi gwadama na zwinefu na dzikhavho, Ehe. ri vha ri khou rabela vhunga yashu ya ndavuko washu heinoni. Mm, mm, mm. Sialala ḽashu he, ḽa vhomakhulukuku washu he, Mm. vho vha vha tshi gwadama na dzikhavho. Mm. Hezwi ndi tshi ri ṱhoho yanga i khou rema kha makhulu, ndi tshi ri afho hu khou itea mini? Mm. Vha vha vha tshi ri hai, ni songo vhilaela, ḽi tshi kovhela vha ḓo dzhia khavho, Mm. vha mona nga hafhaḽa murahu ha tshiṱanga. Mhm. Vho vha vha khou amba na nnyi nga ngei murahu ha tshiṱanga? Hei. Thi vha vha vha khou amba na vhomakhulu washu. Ee, na ene na hanevho vha khou ḓi rabela Mudzimu vha sa mu vhoni. Mara vhone vha ḓi tou vha khwine kha havho vho no khou rabela e, e, e, e, e, hoyo vha no khou ri ndi wa khavho wo ḓi ita ntha pfi ha u khou ita zwa madimoni. O no tou mu vhona Mudzimu a khou bva ngei nṱha ṱaḓulu a khou tsa a tou ri Mudzimu u khou ḽa a khou tsa ndi nnyi onoyo. Eish. Hai rambe arali ri khou amba vhungoho thi. Ehe. O no tou ri Jehova khe vhaḽa vha Khe khou vhaḽa vha khou tsa, tsa. Nṋe ee. ndo tou vha vhona ndi khou amba navho vha mphindula hezwi na hezwi. mm. ndi nnyi onoyo ane anga ri sumbedza uri jehova khe vhala vha khou tsa mm. sumbedza uri zwoṱhe zwine zwa pfi ndi zwa zwidzimu ndi mudzimu a si zwine ra zwi vhona ndi zwithu zwa muya lune wa wana uri zwi a fana zwithu wanga to sedza na zwithu zwino itea bivhilini ngori na anevha vhabivhili vha vha khou rabela tshithu vha sa tshi vhoni na rine Ri khou rabela ri sa zwi vhoni zwine ra zwi kona u vha na fhulufhelo ḽa uri zwi ḓo tshimbila nga nga kutendele kwashu. Mara ndi ngani vhaṅwe vha tshi kona u vha na maṅwe maanḓa a u nyanga u kandeledza vhaṅwe uri vhe vho zwine na khou ita zwone a si zwone? Vhathu havhanoni vhaswa nga maanḓa-maanḓa ndi vhone vha no dzhiaho zwithu zwa mvelelo ya kale vha zwi sendedzela murahu, vha zwi ita hezwi zwavho. Ngori arali ra nga tshekulusa u bva murahu, kereke dzo vha dzi tshi tou vhaliwa kale na kale uri hu na kereke ifhio na ifhio. zwino hano maḓuvha ho no ḓala kereke nnzhisa nga maanḓa hedzi dzine dza khou ḓivha hu mudzimu mm. dzine dza vhona uri hupfi a ri ngangani ngori ngangani ri bvisa tshelede mm, mm. mara hangei ni kha kereke vha bvisa tshelede nnzhi nga maanḓa nnzhisa ngori vhaṅwe ri khou dzi vhona vhaṅwe vha khou lila musi muthu a tshi wana mushumo wa fhalani eh. u vha a khou badela mm. hu pfi hezwi muholo wa wo thoma mm. arali no rali ni khou hola 10000 5000 ndi i khwa tshikwamani tsha kereke thoma ya vhafunzi i thoma ya vhafunzi ya vhablesa i khwa kha vhafunzi vhafhio hey i tshelede ngei kha vhafunzi vhafunzi vha fheledza vha tshi ita mini ngayo hey ngori arali u khou pfhi u khou fhaṱwa tshifhaṱo tsha kereke

ni a bvisa 50 rand
vhavaru vha ri khou tamba nga mudzimu u khou ntsha ṱuku ngoho ya vhavha eh, eh, eh, ngoho ya vhavha hei hei hei hei kha fhethu na nndwa khulu hei zwino zwi khou mm. sumbedza uri heyi yo vha nndwa ya vhubindudzi. Ndi zwone. Ngauri havhaḽa vha Yuropa vha ri vha tshi ḓa ngeno vha tshi ri ḓisela zwithu zwavho zwa dzi Bivhili, vho mbo ḓi ri ṱalifhela. Vha kona u vhona uri mini? Uri avha vhathu ri kone u wana bindu khavho. Ri to dzhie zwithu zwavho ri dovhe ri vha rengisele. Ri tshi khou tsheka zwo no nga vho mishonga, vho mini. Vha si nyage uri riṋe ri ḓi itele riṋe vhaṋe, uri ri vhe riṋe vhone rine ra vha rengisela. Vha ḓa vha zwi dzhia hezwiḽa zwithu vha ṱuwa nazwo vha vhuya vho no zwi itela zwavhuḓi vha ḓa vha rengisela riṋe. Hai, hanefho fhethu vha khou amba ḽihulwane ngauri arali ri tshi nga tshekulusa hu na dzi tie khedzi dzi no khou rengiswa dzi no pfhi ndi dza matshaina, hu na dzi green tea. Iḽa green tea a si maṱari aya? Khezwo. Ha a vho itwa nga, nga, nga vhaṅwe mufumakadzi vha, vha ngovhela ha ḓo pfi vha silinga bada nṋe ndi nga nwa hezwi zwithu lini vho ri kandeledzana nga tshashu ndi zwavho haizwo ndi zwone ngori wa wana muthu wa fhano hayani a tshi khou ḓi rengisela ene mindanda ane yawe o ḓi vhea zwavhuḓi o i pakedzela o itani a si muthu mara matshaina o to zwi vhona uri ha Hoyu ndi mudzi hoyu. Hoyu ndi mumini hoyu mudzi u khou pfi u itani mbilu u ya kona uri mbilu i bommbe zwavhuḓi malofha a tshimbile zwavhuḓi. Wa ḓi wana uri na nga Tshivenḓa ri nawo muri une ra wana kha re u na thaidzo ya mbilu ri ri a kona u gwea wone ra u itela uri mbilu i rwe zwavhuḓi i songo tsha rwa i na mutsiko mara Kha, kha, ngauri zwo, zwo itiwa nga muthu ane a vha uri ndi wa fhano hayani, na tshifani tshawe ri khou tshi vhona tshi hanefhaḽa, tshi, tsho ṅwaliwa kha, kha yeneyo phakhethe. Ri pfa ri a ri zwi pfesesi, ri pfa uri ndi madimoni, ndi mimuya. Zwino izwo zwithu ho, riṋe vhaṋe, ndi ngani mihumbulo yashu i sa vhuyi ya tenda na ḽiṅwe ḓuvha u vhona uri hafha fhethu ri khou tou luṱanyiwa, hafha fhethu hu na muthu ane a vha na adzhenda ya uri u khou nyaga u bveledza zwithu zwawe, na ṋamusi a ri thu zwi vhona, ri kha ḓi lwa nga tshashu. Hu na Vhakriste vhanzhi vhane vha vhona uri hezwi vha tshi rabela, vha vha vha tshi khou rabela vha tshi khou ri vhone vho themba Mudzimu. Mara vha a kona u ṱuwa vha ya u renga dziphilisi hedziḽa dzi no pfi dzi antibiotics, ndi dzone ti? Hedziḽa dziphilisi dzine dza vha dzi khou nwiwa hafhaḽani, arali na i vunḓa nga vhukati heiḽa philisi, i na zwipisipisi zwa maṱari nga ngomu. A si maṱari enea ane ra khou a gwa kha fhethu nthihi? hmm. a to vhona uri haya ngori o thoma a ṱuwa ya bikululwa mm. hanefho a bikululwa hone mm-hmm. zwino riṋe zwa vho riṋe vho maine thi riṋe ri selusa muswa nga afha tshiṱangani mm. zwino hu vha u khou nyaliwa hezwiḽa zwa tshiṱangani mm, zwavhuḓi ndi hezwilani zwa zwine zwa vha zwo seluswa ngei kha dzibodo dza makhuwa zwine zwa vhona uri ndi u dzhielana fhasi hezviri mm. vati mara mushonga ne ndiko runoshumawo ndi matarire ene yamatihi mm. mm. ndiko vanofana maluva aya yeah. ane vati vakotava ndimihune mishonga minji nga manza pala kamaluva mm. minji isa vakozviona ya eh, ni kho ḓifela vhana vha mukalaha ro tou ḓa hanefha ndivho kheyi hanoko nyagoto vha ri ri ḓo fa ngo shaya ndivho vhathu khe vha vha kha ḓi tshila a ri vha shumise A ri ḓe ri dzhie vhuṱali khavho, ngauri ri khou ḓiwana ri kha ḽifhasi ḽine ri khou nyadza na zwine vhomakhulu washu vha ita. Vhomakhulu washu vha tshi sala vha tshi ṱuwa fhano shangoni, riṋe ri vha ri sa ḓivhi na tshithu. U wane na iwe muṋe wo vha a u shumi na u shuma, mara wo vha u tshi nga ḓiitela khimisi hanengei vho Ṱhohoyanḓou, wa ḓi vha u khou thusa vhathu nga mindanda yeneyi ine makhulu wau vha u gudisa. Zwino wa ita zwezwiḽa zwithu u ḓo wana u tshi pfi, Ha ndi ḽidimoni, ha u khou tou shaya u shuma, ha uyu ndi nngwa hoyu. Uyu u ḓivha mini? Zwino ndi zwiṅwe zwa zwiṅwe zwithu zwine ra wana uri vhewe ni kha ḓi tshila. Hu na vhathu vhane na khou vha gudisa na, vhaswa vha, vhane vha vho ri, Ee, vha khou nyaga u guda heyi nḓivho ya mishonga ya Tshivenḓa, uri ḽiṅwe ḓuvha na musi vhewe ni si tsheho, ri kone u sala ri na dzikhemisi dzashu, ri tshi sala tshi ḓivha miri nga madzina, uri hoyu u shuma mini, hoyu u ita mini. Ee, vha hone vhane vha vhona uri vhagudisiwa vha pfesesa, mara vhaṅwe a vha pfesesi, vha omisa ṱhoho. U ḓo vha a khou sumbedzisa uri ene u kha zwa kereke. Hezwiḽa musi a tshi pfa u vhavha, u ḓo vha o hangwa zwa uri Mudzimu u hone, houḽa une ene a vha a khou rabela enee. A dovha a vha a tshi khou ri, Makhulu wanga kana mianga, nṋe hu na hezwi na hezwi. A vha thomi vha nyisa-vho mugede, vhathu vha vhe vha sedzulusa uri nṋe ndi khou ḽiwa nga mini mm, o no mm. hangwa zwo ri abe mudzimu khou ḽa o vha o mu sedza mm, ende mm. na vhomakhulukuku awe vha ḓovha vha khou mu tota tota hanefho hone vha ḓovha vha khou mu tota hone mm. mudzimu u vha o mu sedza ndi vhala vhathu vho ṱangana vha a ḓivhana hanefho hone vha vha hone mm, a no thoma a ṱuwa a humela a ṱuwa fufi o ṱuwa a musi o dovha o vuwa a ri ḓela na history uri Vho hangei ni u ṱanganuwa na hezwi na hezwi ndi ufhio onoyo?
Khezwo ndi zwa vhutendatenda, ri khou lwa nga vhutendatenda. A hu na o no ḓivha, a hu na a no nyaga u dzhieliwa fhasi. U tshi ri nga hafha, ee, ngauri riṋe sa vhathu vhatswu ndi riṋe ri no tou nga Ro ri ri tshi nyaga u ita midzimu yashu ha lu wana riṋe, ra sa nyage u pfi midzimu yashu i a shuma. Wa nga tsheka vhathu vho no nga Maindia, vha na zwine vha tenda khazwo. Wa tsheka vhathu vho no nga Matshaina, hu na zwine vha tenda khazwo. Wa tsheka vha Makhuwa, vha khou nyaga uri ri tende zwine kha zwine vhone vha tenda khazwo. Ende zwo itwa nga nḓila ine ri rabele ri tshi ḓivha uri ro ri ri tshi aluwa tshinepe tsho oliwaho tshe tsha vha ro olelwa tshone ra tshi sumbedzwa u pfi Mudzimu ndi Mukhuwa. Zwino kharali mudzimu wa mukhuwa, riṋe sa vhathu vhatswu ri dzhena gai?
Ndi zwone zwine zwa ri kanganyisa hanefho, ngauri hezwi zwithu arali ri tshi zwi sedzulusa u bva murahu, zwi khou ḓa na tshikhuwa zwi no nga pfunzo nga maanḓa, ngauri vhathu vha khou, vhana vha khou funzesa, ndi zwone, vho tea u vha funzea. Zwino hedzi pfunzo dzavho hezwi vha tshi vho ḓa, Havho vha havho no bvelela na hedzi dzikereke hedzi dzine dza vhona uri a ri ḓivhi zwo ri dziṅwe kereke dzi khou bva dzi gai. Hei, hei, Ngori hei, arali ra hei. nga tshekulusa he dza vho faya faya mini mini na kale na kale Mm. nṋe ro hula ri sa zwi ḓivhi. Mm. Nṋe a ri zwi ḓivhi nṋe ri ḓivha uri hu na kereke nṋe ro hula nga ine ya- ya ya thambo na maḓi. Eh. Hei ya thambo na maḓi hai, ndi yone ine ra ḓivha zwo uri heiḽa ya thusa ngori tshi na hanefhaḽa hezwi tshipfupfu hupfi hu na mini hu na tshiwatsho mm, mm. vha vha vho ḓi tou fhisa miora hanefhani dzine dza vha ndi dzikhuni dzenedziḽa mm, miri yeneyi ine ra ra vha ri khou shumisa yone na vhone vha ḓi tou fhisavho ngori thi vha nga si tou i shumisa sa riṋe vho ro i sinḓa sa fhaḽa ro i hanela fhaḽa muṱani vhone vha tou i shumisavho nga nḓila yavho ine vha ḓi i shumisavho ngayo mara ri tshi sedzulusa hafhaḽani a si miri yeneyi mulilo lo vhasiwa nga mini hmm? Mulilo u vhasiwa nga mini? Ndi ngazwo ri tshi khou ri, A ri, a ri, a ri bviseleni khagala, ri, ri bvise ha ma, mafhungo, nḓivho i songo fa ri songo i amba, vhakegulu vha tshe hone, ra sa amba na havha vhathu, vhomakhulu ndi zwihulu, ri tamba ri tshi gonya. A ri ḓivhe ri tshi khou gonya ri na zwine ra khou guda khavho, ngauri Hu na zwithu zwinzhi zwine riṋe ri ḓo sala nga tshashu. Ri ḓo sala ri tshi tou ḽana nga tshashu ri sa ḓivhi uri ngoho thaidzo ndi mini. Thaidzo ndi mini? A ri, a ri, a ri ḓo thoma u sedza kha haya mafhungo a musi muthu a na muṱa, vha wane u na mufumakadzi. Muṅwe mufumakadzi u khou bva-vho huṅwe hune a bva hone, nṋe ndi bva-vho ha hashu-vho, ndi na izwi. E Vhundeme ndi vhundeme-ḓe ha uri uyu muḓi u thome u thoma nga sialala ḽa Tshivenḓa, ri tshi khou thoma u fara muḓi, ri khou tea u thoma u tsheka vhana, ri khou tea u thoma uri ri vhone uri zwi na vhundeme vhungafhani kha muthu ane u u a u khou zwi dzhiela fhasi nga hetshino tshifhinga. Ee, hafhaḽa zwi sala zwi na masiandoitwa a si avhuḓi ngori arali sa vhone vho rali vha dzhia mufumakadzi, nga Tshivenḓa hu vha hu tshi pfi u pfi vha a ṱanganyisiwa. Hezwiḽa zwa u ṱanganyisiwa, Zwi vha zwi khou itela uri ni songo shavhana. Zwino ndi hezwo zwine na ḓo ḓi ri hezwi arali khamusi ni hanengei muṅwe zwe a tshi vho ri u fara muṅwe, muṅwe a vha a khou ri, Ai, nṋe kha vha nditshe ndo neta. Khezwi. Muṅwe a vha a khou ri, Nṋe kha vha nditshe, kha vha ite hezwi. Kha vha ḓo nditshe. Na vho thoma u vha ni khou kukumuwa, muṅwe u khou kukumuwa u sedza hangei nga mafhungo a uri hu vha hu si na ṱhangano afho vhukati, a no ngo ṱanganyisiwa. Zwino havhaḽani vhomakhulukuku washu zwe vha ri gudisa zwone, ho pfi muthu ara a tshi dzhena muḓini a tshi muselwa, a tshi swika, Ha hu si ne zwa zwino zwine vhathu vha vhona uri vha khou sokou ṱangana hanefho hune vha ṱangana hone, hmm. a tshi sala a tshi swika hafho u vha khou itwa zwiṅwe. Hmm. O vha a tshi tou swika hafhaḽa muḓini hu si na tshithu tsho no itwaho, a tshi swika hafhaḽani ha kona u dzhiwa vhakegulu ha hmm. mishumo ha kona u ṱanganyisiwa ha ha itwa zwo fanelaho zwa Tshivenḓa, zwa mvelelo ya Tshivenḓa. Afha ri tshi ri vhathu vha khou ṱanganyiswa, vha vha vha khou ṱanganyiswa nga nḓila-ḓe ngauri hezwi zwa u ṱanganyisa ndi khou vhona u nga ri ndi zwa na vhundeme nga maanḓa ngauri dzi divoso dzo ḓalesa dzi khothe vhathu u to funana ṋamusi ha u zwi fhedzi na six months zwithu zwa hone ndi kho vhona unga afho fhethu idzi divoso dzi ngavha dzi khou ḓadziwa ngori vhathu a vha tsha tovhedzela sialala na ndi zwone mhm ndi zwone zwori a vha tsha tovhelela sialala mm. ndi thuri hafhe zwa zwino tshithu tshine tsha vhona uri pfunzo heyi noni mm. vhathu vha khou khakhala pfunzo pfunzo ya ngo khakha pfunzo ndi ya vhuḓi i a ita uri vhathu ni kone u shuma zwavhuḓi sa zwine ni khou shuma

Zwino hu na miṅwe miḓi ine na tou zwi vhona zwi vhona musi ni khou dzhena hafha hai na zwine zwa itwa hai na maṱamba hone a vhewo vhabebi hafha ndi ri sokou vha pfutseke pfutseke ndi mini ndi mini mm. kale zwo vha zwi siho zwi zanini mm, mm, hai ngori ho vha hu na ṱhanganyo yo itiwaho a thi ri zwino vho ri tou vhona uri zwiṅwe ri nga si tou zwi ambavho ngori hu ḓi vha vhona vhaṅwe vhane vha si kone u zwi ṱalukanya mm, uri hezwi mm. tshipfi vhathu vha ṱanganyiswa hu vha hu khou itwa zwifhio mm. zwino arali ra vho to zwi amba vho so to rali afha ri ḓo vha ri khou gudisa vhona vhaṅwe vhathu vhane vha vhone uri a vha ḓivhi tshithu vhene vha tshi ḓi ri nde vho riṋe vho maine ya hei hei hei hei khombo i dina i tshi ḓa hanefha u wana vho maine avho vho tshansa vho no to ṱalela program idzo no nga dzashu hu tshi vho to dzhiwa dzinotsi Ngeno ni tshi vho nyaga u ḓo khakhela vhathu, haa, ri ḓo zwi lwisa hezwo, vhana vha mukalaha ri songo vhuya ra zwi ita, ngauri matshelo ni ḓo ri tshinya madzina ni tshi ri riṋe ri tshi ḓisa zwithu, hezwi zwine ra ni ḓisela zwone ndi zwithu zwine zwi nga vha zwi khou tou ḽida uri hu vhe na vhugevhenga, na ri khou ḓo phuromota vhugevhenga ro ṱoḓa kha vhaḓivhi. Zwino hezwi ri tshi khou amba na vhaḓivhi, ro vha ri si khou nyaga uri ri ambe mafhungo ane vhathu Vha sala vha tshi ḓivhudzisa kana vha pfa vha tshi shavha kana vha pfa vha songo pfesesa. Ndi ngazwo ri tshi khou nyanga uri a ri khou nyanga uri ri dzumbe mafhungo, ri khou nyanga uri mindandanda i tshe hone ya u thusa muthu. Izwi ri tshi khou amba uri munna na mufumakadzi vha khou ṱanganywa, vha vha vha khou ṱanganywa nga nḓila-ḓe? ya uri ri kone u vhona uri na honoyo a songo ṱanganyiwa a zwi ḓivhe zwa uri ene ha thu ṱanganyiwa. Ndi ngazwo a tshi ḓo tou vha a tshi tou ima nga dzawe, ene u ḓo tou lwa nndwa yawe instead ya uri ene a mafhungo a vhe o vha o tou a dzudzanya nga nḓila.
Havha vhane vha vhona uri ndi vho fhaṱa miṱa yavho vha khou vhona i songo khwaṱha, i khou mm. thenga-thenga. Mm-hmm. Vha a ḓi kona u vha u ḓivhudzisa-vho kha vhaṅwe, vha tshi ḓi vha vhomaine vhaṅwe, vhakegulu vhaṅwe-vho kana vhakalaha vhaṅwe-vho. Vha ḓi ya vha vha khou ri, Nṋe zwa ngei muṱani wanga a zwi lugi. Uri zwi luge zwi funa u tou itiswa hani? Havha vhakegulu na vhakalaha vha ḓo vha sumbedza uri hafha hu itiwa nga u rali nga u rali. Sa zwine ndo no zwi ṱalutshedza uri hu na zwiṅwe-vho zwiḽiliswa zwi tou rali, ndi nga si zwi ambe uri zwi tou pfala kha radio ngori Hu na vhaṅwe vho ḓivhaho vho maine mbumbumbu na vhaṅwe vhafunzi mbumbumbu hanefho uri nga si zwi ḓivhe. Zwino havho vhathu a vho ngo tea uri vha tou ḓivha vho zwoṱhe vho afho vho lini. Mara zwa vhukuma ndi zwa uri ni, hu pfi muṱa u a fhaṱiwa. Ndi zwone. Hezwi u tshi a fhaṱiwa nga Tshivenḓa u fhaṱiwa musi ho thoma ha fhira vho maine. Ee.
Khezwo vhana vha mukalaha kharali ni khou thoma muṱa wanu hu si na vho maine Ri tou vha uri tshiṅwe tshifhinga vhomaine vhaṅwe vha vha vha khou tshinya madzina, ndi hezwi zwine vha khou lwela zwone zwa uri muthu a maine kha vhe maine, a songo vha maine, a songo pfumbudzwaho, ngori hezwo zwi ḓisa nyofho na kha vha re kha ṱoḓa thuso, ngori vha nga thoma uri vha tshi khou ṱoḓa thuso vha wela kha inwi wa zwanḓa zwi si zwone. Ndi zwine ri wana uri hoyo muthu na u ya phanḓa ha tsha kona u ya na kha vhomaine vha vhukuma. Ndi afho matshelo ni tshi vho ri semisela vhomaine vhashu, ni ḓo vho vhidzisa vhomaine vhashu nga madzina, Ngauri hu na vhathu vhane vha khou tou tshilela nḓala vha tshi khou litsha u thusa vhathu ngori vhaṅwe vhathu vha khou ṱoḓa thuso zwa vhukuma, miṱa yavho i khou kwashea, zwithu zwavho a zwi khou tshimbila. Wa wana zwithu zwi khou tou itiwa nga nḓila ine wa wana uri ha hoyu u khou tou ḓiṱoḓela vhurotho hoyu. Ha, ha, zwinzhi zwinzhi ha na na ndavha nazwo. Tenda ene o, o, o, o homboka muthu tshelede. Zwino zwo khakhea vhana vha mukalaha, kha ri ḓiwane ri tshi khou tovhedzela zwithu nga nḓila, ri songo nyadzisa sialala ḽashu. Ndi ngazwo Ho na madokotela u tshia u wana na certificate hafha dzimbondoni dzavho dzo confirma uri hoyo dokotela o pfumbudzwa gai o tshimbila hani zwino na henefha ro vha ri tshi nga ri khamusi na na vho maine vho maine vha ano maḓuvha vha tonga vha na dzi society hu tonga dzi society ho funa dzo vha dzi tshi fha grant avho certificate zwa uri vhathu vha tshi ya vho maine vho vha ḓi wana hu na tshithu tsho themendela uri Havha ndi vhomaine vhathu vha tsho ri sokou tou lafhiwa zwiṱaraṱani no sokou tou lafhiwa fhethu hu songo teaho ri si na phuruvu ya uri havha muthu vho pfumbudzwa. Hai, zwa vhukuma ndi zwa uri vhenevho vhane vha vhona uri a vha khou lugisa zwiṱifikeithi zwavho, hu hone fhethu hune vhathu vha khou lugiswa hone zwiṱifikeithi hafha mahayani ho tou ḓala. A vha tshi tou dzhena hanefhaḽa hafho hune vha vhona uri vha khou shumela hone vha ḓo ḓi tshi vhona siṱifikeithi na tsha mukegulu hafha tsho tou rema. Khezwo. Khezwo. Ndo to ri, eh. Ehe.
zwino na vhenevha vhomaine vhaṅwe vhane vha vhona uri a vha nazwo certificate Mm. kha vha ime nga milenzhe Mm, mm. vha lugise uri na musi matshelo hu tshi bvelela tshiṅwe zwithu zwo vhifhaho Mm. vha songo wanalea vha si na certificate hafha nga ngomu nḓuni yavho zwi ḓo dina zwi ḓo dina Mm, mm, ee vhomaine kha vha ime nga milenzhe vhoṱhe vhane vha ḓo vha vha khou zwi pfa Mm. uri nṋe thi natsho hafhanoni certificate Mm, itshi mm. tshi khou fanela uri tshi vhe hone ndi mulayo uri tshi fanela uri tshi vhe hone Mm, mm, Ee. mm, mm.
a ri a ri ḓo dzhena kha heḽi fhungo ḽa ḽa vhupongwe. Vhupongwe vhu nga vhu khakhisa zwithu zwinzhi nga maanḓa, vhupongwe vhu ya bilufhadza vhathu, vhupongwe vhu kwasha miḓi, vhupongwe vhu vho tonga ndi fesheni ya no maḓuvha, vhu vho tonga hei ngoho u sa pongwi a ndi wo tonga u khou ḓiphina.

Vhupongwe vhu nga lugisea nga nḓila-ḓe? Ri tshi vhona uri vhupongwe ndi wone mudzi wa u tshinya zwithu zwinzhi. Hai, vhupongwe a ho ngo thoma ṋamusi. Ho vha vhu tshi ḓi vha vhu hone na kale. Zwino vha tou vhona uri vhathu vha kale hezwi vha tshi zwi ita, ho vha hu na ṱhonifho vhukati. Zwino kha vhana vha zwino a hu na ṱhonifho vhukati, ngauri ṋamusi u ḓo funa Munaidzheria, a u funa awe mugana mm. a funa nnyi vhoṱhe vhoṱhe hu khou gidimiswa mini mm. tshelede mm, heinoni zwine zwa khou tou dina nga maanḓa maanḓa kha vhupongo ha zwino ndi masheleni ani khou dinaho ee masheleni ndi ene a khou ita uri vhathu vha ḓale ḓale a vhanoni ende ndi ngazwo na madwadze a hone o no sokou tou ḓala ngori na musi zwithu zwine u khou ya dzhenavho kha muṅwe mushaka a hu tshena skisa a hu tsha imiwa ni a tshi bva kha u la ngori u ḽa u mu promisa five hundred u funa vha khou gidima vho a khou gidimela u kha vhola Kha vhane vha vhathu vho fhambananaho havhanoni, ndi mafhungo a masheleni aya.
Uri, uri u, u ṱanganyisa dzitshaka u muthu muthihi zwi, zwi, zwi nga vha no, no, no vhilingana ha zwithu, ngauri thi tshiṅwe tshifhinga wa pfa hu tshi pfi izwi zwithu zwa vhudzekani u wana uri zwi na mimuya nga ngomu, wa wana uri khoyu u, u na uyo o no khou bva nga ngei Afurika, a tshi vhuya nga hafha o vhuya na hoyo o no khou bva nga haningei saidi ya vho Bangladesh, a tshi vhuya nga hafha o vhuya khoyu o wana saidi ya, ya, ya, ya, ya hafho seli Zimbabwe. Nga u ralo, nga u ralo, wa wana houḽa muthu mimiyo yoṱhe ya vhaḽa vhathu u nayo yoṱhe. Izwo zwithu a zwi ngi zwi a tswenyanyana? Zwi a tswenya.
Zwi mu sia a tshi vho tou nga sa muthu a no khou penga. Hei, hei, hei! Nga mafhungo, u khou pengiswa nga tshelede. Tshithu tshihulwane tshi no khou dinaho ndi masheleni. Vhana vha zwino vha khou funesa tshelede nga maanḓa. Ndi hezwiḽa zwe nda amba uri hovhu vhupongwe a si ha ṋamusi. Na kale ho vha hu tshi ḓi vha vhu hone, ho vha hu tshi tou vhona uri ho vha hu si na hezwi zwine zwa khou itwa zwino. Ee.
Mm, uri muthu a nga sala a tshi pfi u a penga nga u pongwa ngo u ṱanganyisa vhathu kha muthu muthihi Ah, u- zwavhuḓi nga maanḓa ngo thi mafhungo malofha a vhathu ha fani Hmm, muṅwe vho na ḽo dzofha ḽawe ḽiṅwe vho ḽi no kho ḓo ḽi- a- vha malofha a khou dzhena kha muthu muthihi hei hei hei zwino hei, uno muthu na hei. musi na murwa nga magumululo ha kumululei hona muthu Ah!
Khezwo vhana vha mukalaha vha ri a ni khou kumbululea wono mukalaha eh, ma, malofha no ḓalesa no ṱoḓa na madenya na masekene na mamini mini na ane a tshi ḓa hei na maṅwe a ri koni no a lafha ngori a si malofha a fhano ngori tshiṅwe tshifhinga u khou tou lafha malofha ni ngei nṱha nṱha vho afurika ha ḓuvha ḽo no tou fhisa nga u rala u tshi ḓo a lafha fhano a nga u kanganyisa ngauri u a wana na na mamixele a mishonga ri songo a mixela ro a lugisela hanoni

ha zwi to vhona uri zwavhuḓi vhana vhashu ara vha khou zwi sedzulusa i vhathu vha mm. kale vha la sa ṱuwi ngo to rali mm-hmm. vhathu vhashu ara vha nga zwi sedzulusa hafha shangoni ri khou fhela mm-hmm. ri khou fhela nga ndavha yo gidimisa masheleni haya mm. vhana vhashu kha mm. vha kaidzee vha zwi sedzuluse uri are ṋamusi o hwalwa nga muindia matshelo ndi munigeria matshelo ndi muzimbabwe lini lino o hwalwavho nga muṅwe aa vhathu ndi uri afho fhethu muvhilini wawe hu vha u khou itea mini oyo muthu Hei, ende a ri khou fana. Malofha a si mathihi. Huh. Ngori vhathu vha ano maḓuvha vha nga a vha na mvumbo, a vha no ofha, ngoho f, kha tshelede vha nga ita tshiṅwe na tshiṅwe. Zwino ndi hezwi zwine khombo heyi ngafho-ngafho ri tshi khou tea u i isa kha avha vhana vhashu uri vha i ḓivhe vha haningei Piṱori vha tshi khou ri vha khou phanda. Thi a vhana vhano vha ano maḓuvha vha ri vha khou phanda. Ngoho muthu a tou ṱuwa a si na tshelede ya school fees a ri ndi ḓo phanda phanḓa, ha pfi a hu na vhanna vhanzhi hafha, i ḓo vhuya ya swika.
Zwino havha vhana vhashu kha vha kaidzee hafha shangoni, havha vhane vha ḓo vha vha khou zwi pfa uri ngoho zwine ra khou ita zwone zwi khou khakhea. Ngori vhathu vha kale vho tou rali, ho vha hu si vhathu vhanzhi, he vha ḓo swosoliwa vha pfa tshipfi hai, havhaḽa vho dzhena kha khali khulwane, hmm. ha zwi khou pfhi vho dzhena kha khali khulwane hmm. ndi zwezwiḽa ri khou ri vhavho vho ṱangana na malofha mavhi hmm. mara a si vhoṱhe ni hu ḓo ḓi tou pfhi vho no ḽa vhona vhane vhaḽa zwino vha nga tshekulusa afha shangoni e shango ḽo tshinyala vhana vhashu kha vha pfesese vho ralo a vha kaidze yavho vhathu ngo vha ḓo mu wana o no tshentsha na musi wo ita grey kana ndi muthu ngari u nga si tsha ḓivha uri ho itea mini kha hoyo muthu ni Ngoho zwi khou vhavha nga maanḓa. Hezwo zwithu zwi khou vhavhesa. Heyi tshelede yo ḓa no khakha. Zwino hu na havha vhaṱhannga vhane u ya vhuya u tshi vho tou vhona u nga wo ndo ṱhavheliwa. Hoyu muṱhannga u funesa vhasadzi, ha fuki tshikete. Ngoho u nyaga u ḓivhona a na mufumakadzi muṅwe na muṅwe. Zwiḽa zwithu Ndi, ndi, ndi, ndi, ndi zwi a fhedzisela zwo no tou vha uri ndi vhulwadze ha muthu una, kana wa wana uri hu na zwiṅwe zwithu zwo itiwaho khaye, kana wa wana uri hu na zwiṅwe zwithu zwa zwi tshi nga itiwa. Ndi ri houḽa muthu ha ḓipfi, ndi ri kha zwithu zwoṱhe, nungo dzawe dzoṱhe, vha wana uri ha iti zwa dzi, ha, ha, ha, zwa mabindu zwi a mu balela. Mara zwa vhasadzi vhanzhi naho a na mushumo muthihi, zwi tou vha zwithu zwawe, vhasadzi u a vha funa. Hai, zwino arali hu na vhathu vhane vha vhona uri vha khou kona u zwi pfa vha tshi khou mu vhona muthu o raloho, mhm. kha vha mu gidimisele kha vhomaine. Khezwo. Vhomaine vha ḓo mu thusa, vha ḓo haṱula u ḽa vhuṱungu vhune ha khou mu dina. Mm.
U na vhuṱungu vhunzhi o muthu ee u na vhuṱungu vhunzhi vhu a vhofhiwa vhofhiwa uri u songo songo tshimbila u swikela ngizangi
khezwo vhana vha mukalani na vhuṱungu vhunzhi vhuṱungu wanu ono vha khombo na kha ini muṋe a ni tsha ḓiṱhogomela Ngo u tou wana muthu a khou tou ri ndi ḓo tou lala na vhathu vhavhili nga ḓuvha ḽithihi kana vhararu a yeṱhe. Zwino khezwo ni na tsha vhuṱungu tshihuluhulu tshine tshi khou ni tswenya, vhomaine vha ri tshi a vhofhiwa. Zwino kharali na inwi ni na thaidzo yeneyo, a ni ḓi ra ni fhungudza-vho na na kona u lala-vho muṱani waṋu ngori ni ḓo wana-vho hezwi tsha vhuṱungu ri tshi vhona uri ni khou balelwa-vho u ḓilanga, ra wana ngoho ni tshi vho tou tshinyela na muṱa waṋu u songo tshinyaho tshithu. A si zwone, vhomaine? Ndi zwone nga maanḓa.
Ee, ngauri vhaṅwe vhana vha wana uri mufumakadzi ha ḓivhi tshithu, ha ngo ita tshithu, inwi ni khou lwala, ni khou tou hana u ṱoḓa thuso. Ende ha tendi onoyo muthu wa hone hezwi a tshi sumbedziwa nḓila. Ṅwana wa vhathu o ḓidzulela hafha muṱani, ha ḓivhi na tshithu, o sedza vhana, u khou bika. Ene u khou ḽi fholodzha shango ḽoṱhe heḽi. Ṋamusi ndi nkele, ṋamusi ndi si mangele, matshelo ndi mfhio? Havha vhathu vhoṱhe nga si vha fhedze avha. Ngori haya maṱari haya vha khou a vhona zwa miri yo yo fuwa hani maṱari. Khezwo. O fhambanana. Eh. Zwino vha nga si a fhedze ngoho vhathu. Ha vha nga si a ite tshithu.
Hai, uri shango ḽi lale, Mm. vhathu kha vha pfesese Mm, mm. uri hovhu vhuṱungu arali ndi khou vhu pfesesa nṋe muṋe wazwo uri hezwi zwi anga zwithu anga zwo lwo fhirisa. Yeah. Ndi a vhudzisa-vho uri a hu na muthu ane a nga nthusa-na? Hai, vhakegulu na vhakalaha vho tou ḓala afha, vhomaine vha ḓo mu thusa. Hei, litshani u nga ni khou ḓiphina nga vhulwadze, ni wane ni khou tou ḓiphina nga uri ha vhasadzi vhaṋu ndi vho, vhasadzi vha, vhoṱhe havha ndi vhaṋu. Hai, ni khou lwala ṅwana wa mukalaha, ni, ni khou nyaga thuso hanefha, thuso vhomaine vha ri vha nayo yaṋu, yo tou fhungudza itsho tshavhuṱungu tshaṋu. Ngori tshiṅwe tshifhinga ri khou pfa vhaṅwe vhafunzi hafha vha songo fusheaho vhane vha tou nga, Hei, vhafunzi vha ano maḓuvha vhunzhi havho u tou nga vho no ṱhavheliwa mani. Thungo dzavho dzi khou yesa. Kani na vhafunzi uvhu vhulwadze vha khou balelwa u ḓi rabelela? Hai, vha khou balelwa, ndi zwa vhukuma. Vha khou balelwa ngauri a vha vhu vhoni. Ngori vho tou ralo avho vhafunzi vha ḓo wana vho tou ima vha muthihi. A si vhafunzi vha vhoṱhe. Na vhone vho ḓaho hanefho kerekeni heneyo, vha ḓo wana hafhaḽani kha tshivhidzo tshoṱhe hetshiḽani, Vhana vhathu vha no swika vhaṱanu vha ṱanu na muthihi Khezwo. vhone vho tou rali vha muthu muthihi. Hei. Zwino vha khou vhonala vha tshi ḓivhudzisa ṱhalukanyoni yavho vha khou ḓi pfa vho fhelela zwavhuḓi.
Khezwo vhana vha mukalaa ni khou tou ḓipfela mafhungo ndi enea a huna na zwiṅwe eh Ndi, ndi, ndi, ndi mafhungo ane ri, ri khou tou ḓipfela-vho. Vha vha khou tou ri laya, vha khou ri gudisa vhumatshelo. Matshelo na ri vhakegulu a vha na mushumo. Iyi nḓivho nngafha-ngafha vhe wo no vha ni tshi nga i wana-fhi? Hi, hee vhanna, i, hei nḓivho nṋe a thi nayo ine vha khou mpha yone. Vhe wo, Ḓa ni dzule na vhakegulu ni ṅwale dzibugu, ni litshe u sokou tou ṅwala dzibugu dza vheu dza mazwifhi. Hu na vhathu vhane na tshi nga dzula navho fhasi na ṅwala dzibugu dzine dza nga thusa lushakana lu ḓaho. Ifa Kelly, Hu tou vhori a ni athu ḽi vhona, mara heḽi ndi ḽone ifa ḽa u thoma na u guma. So, mukegulu, ri, ri, ri, ri, ri, ri na nthu hafha. Hu na havha vhasidzana vhane vha tshi malwa wa wana ngoho vha tshi ḓivhesa zwithu. Wa wana iwe u tshi tou vha munna u sa vhi wa ḓivha tshithu, ndi hezwiḽa zwine wa tou wana uri hei hu pfhi hoyu munna u sokou tou kokodziwa nga ningo, a hu na tshine a hana. Wa wana hu tshi pfhi hoyu munna o no tou shanduka, ha tsha vha ene. Aḽa mafhungo sa munna uri u ḓitshireledzee, u nga ḓitsireledza nga nḓila-ḓe sa izwi u khou tou thoma u ṱangana na muthu u sa mu ḓivhi? Ngori tshiṅwe tshiṅwe tshifhinga u funana u pfa u nga u a ḓivha muthu mara u sa ḓivhi-vho midzi yawe.

Aya mafhungo ane wa nga wana uri iwe wo ri u muḓini wau wa wana vho no dzhielwa pfanelo dzau nga mufumakadzi, u nga konavho u ḓiwana u tshi nga wana iṅwe thuso-na kana wa sokou tou ḓithusa hu sa athu tshinyala. Wa sokou tou wana uri u nga kona u ḓibvisa wa ya vhomaine u songo amba wa vhuya wa wana uri u right wa kona u thoma u lugisa mafhungo au. Ee, hu na zwiṅwe zwine zwa zwi si zwi pfesese sa muṋe wa muḓi Mm. u a ḓi imaimavho ngori thi na vhone na vheo vha vhakalani a dina afha vhukati ha muḓi Ei, ei, ngori o rali ei, ṅwana wa ei. vhathu o ḓidzulela Mm. ni ḓo vha ni khou bva hanefho na khou bva hone Mm. na vha sokou vhuya ni khou ḓo mu gekhekanya Yes. Ah, zwino na ene o dzula u a vha na muhumbulo uri ai Mm. afha muḓini washu a vha mukala wanga vha vha sokou dzula vha khou ngimisela tshibonda Mm. hu khou itea mini Mm. o thanya u ḓo ḓi dodomavho ya vhomaine Mm.

U wana vhathu hu khou sokou tou pfhi vha khou lwa, ee vhaṅwe vho vuwa vho vhulayana. U ri hu na zwiṅwe zwithu zwine wa nga wana vhathu hu na muṅwe o no khou ṱoḓa munna wa muṅwe kana muṅwe o no khakhisa muṅwe, wa wana muṅwe a khou ṱoḓa zwithu zwa vhathu wa wana o no zwi fhirisedzela uri hu vhe vho hu tou vhuya u tou swikelela na kha mabulayo. Ee zwi a itea hezwo. Zwenezwo u fana na zwine nda ndi khou amba uri muṱa muthu a tshi fhaṱa muṱa, muṱa u a ṱanganyisiwa. Khezwo. Ndi khou amba nga hezwi zwa tshikale muṱa u a ṱanganyisiwa hafha muḓini uri hu vhe na nyanḓano. Hu songo vha na uri muṅwe a kokodzelea ngei muṅwe a kokodzelea ngei. He-e. Muthu ni ya ya vho maine, a ni songo ṱuwa ni noṱhe. Ni a ṱuwa na mufumakadzi waṋu. Ee kana na mukegulu vha hone vha ni dzhia na ṱuwa na zwa vho maine na kona u ṱanganyisiwa. Hezwi ṱhanganyo heiḽa nda vha ndi khou amba yone ee uri vhathu vha funa u ṱanganyisiwa. Hu vhofhiwa thambo nthihi hafha vhukati ha muṱa. Ndi zwone zwine zwa ḓo fhaṱa muḓi. Zwino zwa, zwa, zwa mafhungo aya a vhana, ri tshi khou wana khamusi muḓini hu na vhana, u a wana hu tshi sokou tou vha na ṅwana mirunzi yeneyi, wa wana hu na zwiṅwe zwithu zwi sa tshimbili, wa wana muthu o funzea, a na tshiṅwe na tshiṅwe, mara mitakalo ya vhana i songo tou vhibva. kha u fhiriwa vhomaine, hu yo sedzuluswa uri tshine tsha khou itea afha muḓini, uri zwine zwa khou ita uri havha vhana zwithu zwi songo vha nakela na mimuya mivhuya ine ya vha afha vhukati ha muḓi, vhomaine ndi vhone vha ḓo zwi sedzulusa. Ee, zwi ṱoḓa vhomaine hezwo zwithu. Khezwo, khezwo, khezwo, khezwo.
Eh, ri tshi hanefha ri tshi ya vhomaine vhana vha mukalaha ri khou guda zwinzhi Ri khou nyaga u ḓivha zwinzhi nga ha zwine vhomaine vhane vha nga kha ḓi vha vha kha ḓi vha na thuso khazwo. E, hu na vhathu vhanzhi vhane wa wana vha tshi lila nga ṱhoho. Hu na ṱhoho dzine dzi a ḓi tou itiwa kana wa wana hu na ṱhoho dzine e, wa, wa, wa wana uri i tou vha ṱhoho ya mvelo kana ya vhubvoni kana hu sokou tou vha na ṱhoho ine wa wana i tshi pfi hauḽa muthu o mbo ḓi nambaṱuwa nga ṱhoho.

Ri ri ri tshi hanefha na vhomaine vhana vha mukalaha ri khou tou ḓiphina, I wish ro vha ri tshi nga kona u dzhia milaedza ya vheiwe na dzimbudziso dza vheiwa dzine na khou nyaga u vhudzisa vhathu vhoṱhe vhane tshifhingani tshi ḓaho vho no khou nyaga kha heyi phurogireme ya vhomaine ri tshi amba zwine vha khou ṱangana nazwo kha vha ri inboxe ri kone u vhala malwadze oṱhe ane na khou nyaga u thusiwa khao ni ri ṅwalele one kha inboxe Ee, kana ni ri founele kha 0728478990 uri ri kone u amba nga malwadze ane vhe iwe na khou nyaga u thusiwa khao. Ngori a si oṱhe malwadze rine ra ḓo a amba, a si hoṱhe hune ra ḓo kanda hone hune ni na khou nyaga u thusiwa khaho, a si hoṱhe hune inwi muṋe na vha ni khou nyaga uri khamusi ri kone u swika hafho hune inwi na nga vha ni khou ṱoḓa hone. Mara uri ri kone u shumisana, kha ri ite uri ri sendelane milaedza, ri ambe roṱhe, ri kone u swikelelana, ri kone uri Ee, ri tshi ita phurogireme tshifhingani tshi ḓaho, ri ite ri na ri na haya mafhungo o ri ri vhe ri khou tshimbila kha malwadze a vheiwe nga list, ri tshi khou amba malwadze avho uri ri kone u ni tandululele one. Ri khou humbela ni tshifhingani tshi ḓaho kha ri ite nga u tou ralo, ri tshe na vhomaine ri khou guda zwinzhi. So vhomaine, aya Hai. mafhungo o o o o shumiwa, aya mafhungo a madambi a kha ḓi vha hone. Kana uri ri ḓiwane ro tsireledzea kha madambi ane vhathu vha a ita, ri, ri, ri, ri, ri nga tou tshila-tshila hani? Zwa madambi zwo ḓalesa hezwo. Mm. Zwa madambi vha nga si zwi fhedze. Hei. Ndi tshi khou amba u fana na zwezwo, a thi ri Mm. zwi fana na vhathu vhana vhananyana vhenevho vhane nda khou ri vha vha vha khou gidima, Mm. vha tshi gidimisana na dzitshelede, Khezwo. vha gidimisana na havha vhathu vha no bva nnḓa vhunzhi havho, Mm. Ri tshi khou ri havho vhathu vho khakhea lini, thi vha vha vha khou funana? Ndi zwone. Zwino muṅwe u wa sokou tou swia, ndi ngazwo zwine vha wana vhaṅwe vha vhone vha vhabvannḓa vho fhaṱa muḓi fhano. O no fhaṱa muḓi fhano, uḽa muthu ha tsha ṱoḓiwa. U funa u ita zwifhio uḽa muthu? Ha nga ḓo vha dzhenisela madambi eneo. A, thi ndi zwone zwine vha khou pfa ndi khou amba zwone zwo ri vhathu kha vha litshe u funesa tshelede. Tshithu tshine tsha khou ṋaṋa u vhulaisa vhathu nga maanḓa ndi tshelede. Madambi a khou ṋaṋa u ḓala nga maanḓa hafha shangoni mm. nga mafhungo a masheleni zwi khou amba kha vhathu vha vhomme mm, mm, ee mm, zwino hezwo zwa madambi vho zwa vhuloi vho na mini vho zwine vhathu vho vha ḓisi lingana mm. ri nga si zwi ḓivhe ngothi zwino vhathu ni ya levha oh, eh, eh, eh. ngori fana zwino ara na ṱuwana na tswa kholomo dza vhala nga fhala vhala vha funa u tenda kholomo dzavho dzo ṱuwa vha nga si tende vha ḓo ḓivhona vho nga iṅwe nḓila ngothi muthu ndi a imaima na nṋe mm. ee vha ḓo ḓi ṱuwa vho vha kha vhala vho tshidodonge Vho tshi dodongela vha vha dodongela vhone uri a kholomo dzanga dzi funa u vhuya kana dzi si vhuye iwe a u nga dzi ḽi Hei, ndi hezwiḽa zwe vha pfa vhona vhaṅwe vha vha tshi lidza vhathu dzikholomo hafha thumbuni a si tshi tou hezwiḽa zwithu hei, ndi madambi.
a vha a vha madambi eneyo Zwi, zwi, zwi, zwi na vhukhombo vhungafhani u ḓiwana wo, wo dzhiela muṅwe muthu muthu wawe ngori ndi zwone zwithu zwo no tonga zwo ḓala tshikhuwani u tshi wana muthu a tshi ri hei nṋe zwiṅwe zwithu zwanga zwi tsha tshimbila hu tonga uḽa musidzana we nda mu dzhiela munna he u tonga u khou ima ima zwi zwi- zwi na khombo ngafhani u ḓi wana ngoho muthu a khou kwasha muḓi wa muṅwe muthu a dzhiela muṅwe muthu eh, muthu wawe wa wana uḽa muthu wawe a tshi ri ha nṋe wanga ni nga mu dzhii a thi nga eḓeli a thi nga lali Hezwo zwi na khombo khulwane nga maanḓa, vhathu kha vha zwi dzhiele nṱha. A si tshikhuwani fhedzi, na fhano zwo ḓala nga u vhona uri Vho Mugede vho fhaṱa muḓi wavho wo tshena khou ḽa. Nṋe nda ri hafha ndi ḓo dzhena nṋe nda kwashekanya, ha dzhena nṋe. U ḽa vha khou vhona vhone arali vho tou thoma na muthu fhasi a tshi khou tambula. ni tshi khou tambula noṱhe ni khou fhaṱa muḓi a ni ḓivhi zwo ri ola muḓi wo fhaṱuswa hani hmm. ine a vho ngo vholaho ni khou wana wo tshena na vha ni khou ḓo u dzhena uri ni ḓo kwasha ni ḓo u dzhena ini hmm. ula ene u funa u takala ula u tambulaho fhasi wa wana hu madumba hmm. a ḓa kwashakanya madumba ola a fhaṱa nnḓu yavhuḓi ni na vho nyanga u dzhena kayo hai muthu kha ri tshi u tama tsha muṅwe muthu muthu kha tou ḓishumele ni muṋe mm. awa musadzi kha ḓishumele mm, mm, na vha vhasadzi vhanzhi vhanzhi ni ḓo vha fhedza ni muthu muthihi

hai ngei ṱhauni u tou wana zwifhio zwi muhumbuloni zwine wa muhumbuloni hezwiḽa zwithu no dzula zwivha zwi ri muhumbulo ndo no wo vhaisalaho mm, ṱanganedzani hezwiḽa zwa mudzimu a ni ṱanganyisa zwone naye mm. uri jehova nṋe vho mpha hezwi mm. ni tendelele zwenezwo zwa na fhiwa a thi na ndo thoma na zwo bva fhasi u wana muṱhanga wa piṱora tshi ri a vha fani avha vhathu Hi, u kha ḓi nyaga u vha experiencer vhoṱhe. Ndi hanefho ha zwino ho no muthu o raloi mm. ndi haneo we ra khou ri u nyaga vhomaine ngori ṱhalukanyo yawe heinoni yo no lingana ya ma ee habe hezwa zwa sokou fhufha na shango ḽoṱhe ḽi ni khou sokou livhuludza ni tshiaa eh. a hu tshe na nani stopo yo ri ni a imani mm. hai maluvhi aya a vha si tsha shuma zwavhuḓi ano maḓuvha vha ri hu na snake Zwino ndi mini ya zwenezwo? Esneke ndi u sokou tou wana houḽa mufumakadzi ane u vha u khou tou ḓiphina ngae. Zwino ndi zwezwo zwine zwa vhonala zwo ngo a zwi ṱoḓei ngori na ini zwi ḓo sia zwi tshi khou ni ita uri houḽa muthu a ni imaimele Ee. ngori a thi ṋamusi ni ḓo hwala uyo Mm, mm, matshelo uḽa a tshi vho ḓa u wana ho no vha na muṅwe u funa uri a ite zwifhio U ḓo ḓi ni yela hanengei kha vhane vha vho ndi a ḓivha, vhane vha kona u zwi ḓivha uri holani uri ri mu dzudze fhasi, ri funa u tou mu ita nga u rali. A si zwone? Ndi zwone. Ee.
Ndi zwone. Ndi hezwi ane a pfa upfi kha tambele kule, a songo tambela hafha tsini. Arali a tambela ngei kule, havha vha hafha muṱani a vha nga koni u zwi vhona. Zwino arali ni khou bva hanefho na mbo ḓi tou dzhena hanefha ni vhidze vho vhathu vha mudzimu vho, vhaḽa vha funa u tou zwi itisa. Ende a vha ili havha vhaṱhannga.
Hafha shangoni hu a iliwa. Havha vhaṱhannga vha khou ila man. Hu a iliwa.
Ee. Ee, hu a iliwa. Hey. Ndi hezwi zwine vha pfi upfi ni vhuya na dzhena na kha dzikhali khulwane nga ndavha yo yo sa ḓi ṱhogomela. Hmm. Muthu wa ḓi ṱhogomela. Zwino ano maḓuvha zwi tonga izwi zwa dzikhali khulwane zwi tonga zwi khou dzhena fesheni badi ngori eh, eh, eh, vhafumakadzi vha no maḓuvha na na vhakala vha hone vha tonga Mvumbo i khou thoma u ṱuwa vhathuni. Vhathu a vha tshe na vhuthu. Ndi ri wo tou wana ngomu hu na havha vhaṱhannga vho no bva afho u shuma, u tou wana na mukegulu muhuluhulu vha tshi ri vha khou ḽa soft life. Aḽa mafhungo masiandoitwa a hone a nga vha afhio?

Zwino arali u mukegulu muhuluhulu u tshi khou ṱuwa u tshi yo sinekha na hoyo mbulukano, hone u khou sinekha na muḓuhulu wau ane wa vhona uri a u mu ḓivhi hoyu ṅwana uri u na miṅwaha, ndi muḓuhulu wau hoyu muthu. Ee, vha khou sinekha na muḓuhulu. hei aoḓe nadzo makhulu aoḓe nadzo hafha shangoni vhathu vhahulwane a ri ḓi fare eh, eh, eh, vhathu kha vha tende u aluwa muthu wa aluwa mm, mm, mm, avha vha sa aluwiho ha to wana mukegulu a tshi ri na tshelede dza munna wanga dzo bva a to u khou to ṱoḓela kutu kana u khou to ḽa nako tshelede Ndi hone vhuḓabaḓaba honoho. Eh, eh, eh, eh. a thi ri vhuḓabaḓaba muṅwe muthu a tshi vhu ita vhupfali Mm. ende houḽa muthu kana iḽa tshelede yanga ilitshi ngori a tshi fhedza uḽa tshelede u khou vha sia u khou dzhia iḽa tshelede kha vhone vha mukegulu mm. a ṱuwa a fha ṅwananyana nga hangei nnḓa Mm. ndi uri u khou i bvisa nga hafhanoni Ya. a isa nga hangei Mm. Mm. kana o vhudza mufumakadzi wawe hayani we wa thanga wawe yawe Mm. uri ini ni songo vhilaela nṋe ndi khou Ya. anga u ḽa heiḽa tshelede yangei muḓini Ya. ndi vhuye ri vhuye ri let something ngori u wana na na vhafumakadzi vha tshi ḓi imelela vha ri ha hu na vese ifhio bivhilini ine ya amba uri mu e, e, munna u tea u vha u tea u vha muhulwane kha mufumakadzi ha zwi ḓi tovha ezwo ndi zwa vhuḓabaḓaba vhuḓabaḓaba habe a vhupfali eh, eh, kezwo ri khou ḓivha vhona na vhaṅwe hanefha mashangoni eh. vha ḓo wana mukegulu muhululu a khou gidima na kwana kuṱukuṱuku hezwi u tshi amba a ri labe nṋe thongo mu dzhenisa leri uḽa ṅwana eh, eh, eh, zwino vhone arali vha khou tou ḓipfa vha muthu muhulwane mm. vhana vhana vhahuluhulu vha vhakegulu mm. vha vhasadzi na vha vhanna mm. vha dzhia uri vhana vhavho vha vha sedza hani hmm.
Ha vhari vha khou ḽa soft life. Hai.
Ndi vhuḓabaḓaba hezwiḽa. Hmm. Habe kha vhathu vhane vhona nga zwi sedzulusa thi. Hmm. Vha wa fhedza vha tshi ḓi vhulaha musi no no ḽa tshelede ya he ḽa tshelede yo no fhela. Hmm, hmm, ya mukala wavho. A i nga fhedzi tshi vha fha stress. Vha fhedza vha tshi ḓi vhulaha. Hey.
Zwino avha vhathu vha vha vha sa khou tshinya tshifhinga tshavho tsha vhutshilo ngauri u wana vhaṅwe havha vhaṱhannga a vha khou ita na vhana na havha vhakegulu vha khou sokou tou vha khou ḽa soft life a vhuya a dzhena nengei kha khali khulwane u a dovha luga ha tsha dovha luga ngori hona muthu o no vha mualuwa na zwine a ḓo zwi ita ndi zwa vhualuwa Hei, a hu tshena zwine a ḓo dovha zwi itani. Uri u khou gomala, u khou namba u gomala, lufhanga lu nga si tsha ita nthu. A thi ri vhana ndi mualuwa.
Ee. Zwino habe u khou dzhia haeḽa matope havhalani a ḓi ḓodza muvhilini wawe. O aluwa habe o muthu na ene. Hei. U funa thoma wana magumululo, a sa fhira kha magumululo a nga si luge. Hei. Ene magumululo o khou funa wana gai hanengei na vho maine. Khezwo.
Vhuyani hu tshe na tshifhinga vhana vha mukalaha ni ḓibvise kha vhakegulu. Ri kha ḓi ṱoḓa ni tshi ita vhana vhanzhi, vhana vha pfi bebani ni ande ni ḓadze shango. Inwi ni khou ita zwa vhakegulu, no no no no loka no no bloka zwino dzitsinga dzi tsha tshimbidza malofha nga nḓila. Zwino vho maine khevha vha ri iḓani hu tshe na tshifhinga ri wane ni khou vha na miṱa

Ee. Hei! Khezwo vhana vha mukalaha no ḓipfela ha mafhungo o ḓi ita mboho ha nga si shume mafhungo o ḓi ita uri ini ngori a ni khou vhoniwa ni ḓo ita vhupfe zwo khakhea ḓi kaidzeni kharali ni muthu ḓi fareni ḓi toteni ḓi nukedzeni ni tou pfha uri hezwi zwine nda khou ita zwo khakhea uri ri kone u vha na vhumatshelo ha vhuḓi ri tou ḓivhulunga riṋe vhaṋe. Zwezwi zwo tou maketa-vho lufu-i? Hai, kha zwi vhe zwo ima nyana, ngauri kha vhutshilo haṋu hu vha hu na vhaṅwe vhathu vhane vho, vho thembela kha inwi, vhane vha kha ḓi nyaga u tshila nga kha inwi. Zwino inwi ni tshi vho tou ḓikhaulela tshiporo nga u tou rali, vhaḽa vhathu vha sale vha tshi tou itwa hani? Zwino ro vha ri tshi khou tou humbela nga zwanḓa zwivhili uri vhuḓifari kha vhathu kha, kha vhu tshentshe vhuḓifari kha vhathu naho ni na freedom ngafhani ine na pfa uri ini a ni vhudziwi nga muthu ini ni khou ḓiḽela life yaṋu a hu na no ni vhudza hai ro vha ri tshi khou ri hai wei kha kha zwi ite zwi tshi fhungudzea kha kha kha kha zwi ite zwi tshi farea ni tshi vhuisa vhuthu vhathuni zwino ndi hezwo zwine ro vha ri tshi nga amba ngazwo e vho maine vha vha vha nga laya mini a vha vhaṱhanga vha ri ngei tshikhuwani Vho no khou sokou tou ḓitshilela a si na ndavha, a sa nyagi u ḓivha vhubvo hawe, a sa vhuyi a ita ma, ma sialala ḽa zwithu zwa hawe, a sa phasi, a sa iti a tshi ita nthu. Zwiḽa zwithu ri wana vhutshiloni ha muthu zwithu zwi tshi tou tshimbilisana. U wana na mushumoni a khou sokou, ri khou, khou shuma, zwiṅwe zwithu a zwi iti. Zwiḽa zwithu a si yone thabelo yashu ine ra i rabela. Thi na muthu a si tsha ya kerekeni, zwiṅwe zwithu hu, hu tea u vha na tshe wa themba tshone. Zwino kha havha vhane ngoho vha tshi vho sokou tou tshila hu si tshe na tshe ya themba tshone, ha phasi, ha rabeli, ha iti mini, avho vhathu vha, vha, vha fhedzisela ngoho ma, ma, ma, ma, matshiloni avho zwithu zwavho zwi tshi tou tshimbilisa tshimbilisani.
A, nṋe ndi khou humbudza vhathu vhoṱhe avha vhane vha vhona uri ni Vho laṱa zwa havho. Ndi khou ri vhe hafha vha dzula hone, kha vha ḓipfe vhone vhaṋe vha zwo vhudzula uri nṋe ndo tou rali ngei fhasi ha muṱa wa hashu hu khou luga tshithu-na. Na zwanga ndi tshi ri nga hafha ndi tshi fara nga hafha a zwi lugi, ndi tshi ri ndi ita nga hafha kana hu na vhana na vhana vhau a zwi lugi. Nṋe ndi khou ri vhathu vha hashu Kha vha humbule zwa sialala ḽa havho, uri hafha hune nda bva hone ho itwa hezwi na hezwi. Hu songo takadzwa nga muṅwe muthu a tshi khou ri nṋe, nṋe ndi ita hezwi. Vhathu vho rali a vha fani. Hai. Vhaṅwe ha vho vhozwa a zwi sa itwi, mara miḓi minzhi vho ḓi tou litsha, a hu na muḓi wa vhuṋe wa vhuṋe uri a zwi itiwi. Vho tou litsha. Zwino ndi khou ri afho a na dzula hone, muthu kha ḓiṱhogomele ene muṋe, a ḓipfe vhunga ngomu hawe zwi ho dzula. Mm. uri nṋe ndi khou bva kha ḽifhio mm. ndi ita zwifhio mm. ndi hezwo zwine vha vhona vhaṅwe vha khou sokou tshelukwa nalo vha khou sokou kholwa vha sa fhedzi hu na ḽipfhi ḽa vha pfa muthu a tshi nṋe thina ndavha thina ndavha ha ṱoḓei kha vhutshiloni Hai. Muthu kha ḓi ṱoḓuluse ene muṋe, kha ḓi ṱoḓe. A kha laṱe thina ndavha, a dzhie nṱoḓeni. A ḓi ṱeḓu, a ḓi ṱoḓuluse ene muṋe uri nṋe ndi kha tshiimo tshifhio. Zwino nṋe hafha kha vhathu vhane vha ḓovha vha khou zwi pfa, nṋe ndi khou vha humbudza vhoṱhe vha uri heḽi dzina ḽa thina ndavha ḽine vhathu vha tou ḓifha ḽone, vha pfa muthu a tshi nṋe thina ndavha. A, na vho Hawa pfa muṅwe a tshi ri na vhutshilo ra nanga honovhu. Hai, vho- vha fhelela gai vhathu vha hone vha fhelela gai kha vha vhalaye vhakulu ngo u tou wana muzala muswa muswa muṋu muṋu wa pfa a tshi ri na vhutshilo ra nanga honovhu a fhedzi a ri basele nga ṱamba ndi zwone zwine vha khou pfa heḽi tamba iḽi Mm. ndi heḽi ine vha khou pfa ndi khou vhea dzina ḽa thina ndavha ngauri vhunzhi ha vhathu hezwi vha tshi vha vhudza vha ḓo pfa tshi ne thina ndavha kana vha songa si- vha vha nga simbudze tshithu Mm. ndi vho thi vhudzwi yavho zwino thi Khezwo. zwino muthu kha laṱe thi vhudzwi Mm. a ite zwa vhukuma fhedzi a ḓipfe uri ndi ṅwana wa muvenḓa a songo laṱa zwa sialala ḽa hawe ni mm. kha ite zwa hawe uri hezwi ndi zwa hashu mm. nṋe ndi khou fanela uri ndi ite hezwi mm, ndi khou funa u tou ima nṋe muṋe wazwo a ḓi vhudzise vhunga ngomu hawe ngori ha vhaola ni vho thina ndavha vhunzhi yavho i ni ḓo wana vho tshintsha vho ita vhadala vhunzhi yavho vha tshintsha vha wana vha tshi vho tonga ngari vho to ḓodzwa kana pholisi ntswu kana midziro eh, eh, eh, zwi vha zwi si zwavhuḓi hezwiḽa zwituni

na vhananyana havha kha vha litshe u dzula vha tshi khou gidimisa dzitshelede, hedzi tshelede dzi khou dina. Vha nga tshekulusa hafha shangoni uri khou fhela, nga hafha ndi madwadze eneo o dzhenaho a dzi corona, vha nga hafha ndi mini. Na enea ane muthu a khou tou a tovhela nga khole, hai. O tou tovhela vho nga khole vho vhana ḓo ḓo ḓikaidzavho. Ni wane ni tshi vho sokou tou tshimbila hanefhaḽa u khou phakha dzi dziphilisi zwi si tsha fhedza, u kha zwithu wo tou wo tou zwigwaho, ni khou ri vhaisa mani. Mm, zwino mindanda ane ine riṋe ri ḓo vha kumulolavho ngayo mm, mm, ee mm, vhenevho vhane vha ḓovha vha khou ḓi pfa uri hezwi nṋe zwa vhukuma ndi khou funa u ita hezwi mm, ndi khou funa u laṱa heḽivho ndi fare nḓila yanga hevho ya vhuthu mm. ee
zwi zwino hu hu na mafhungo aya a- a a nthumane U no sokou tou wana muthu a khou ri ndi khou, ndo rwiwa nga tshipfula kha khana, ndo rwiwa nga tshipfula kha gona, ngoho ndi khou tou pfha ndi khou tou nga vhathu vha khou nṱhavha. Vhu vhuḽa vhu vhu vhuḽa vhuṱali ho tou ralaho, ndi ndi ndi ndi vhuṱali-ḓe vhune ngoho muthu wa tou wana ngoho a tshi tou pfha tshee ndi khou tou pfha u nga ndi khou ṱhavhekanyiwa nga dzi ṋeleṱe. Fhaḽa fhethu hu vha ho itiwa mini?
Sa zwino vho ndo zwi ṱalutshedza vho ri hu na zwiṅwe vho zwine zwa vhona uri ni mm. u nga si tou zwi ṱalutshedza vho ri mm. vhathu vha vha vha khou shumisa zwifhio na zwifhio hafhaḽa mm, ngori thi ndo ḓi amba vho ri hu na vhaṅwe vho maine vha vhona uri a vha ḓivhi wo tshithu wo kha malugana na zwithu no tonga sa zwezwo zwino arali ra nga tou phula uri vhathu vha vha vha khou shumisa zwifhio na zwifhio ri vha ri khou gudisa na vhaṅwe vhathu nḓivho ine vha vhona uri a vha thu swikelela khayo vha khou zwi vhona hai Vhe vho no pfuluwaho, ḓani vhone vhomaine, ḓani ni ambe navho vha ni thuse hu tshe na tshifhinga. Iḓani ni ite nga u tou ralo, vhana vha mukalaha. So, kha heyi episode ri ḓo guma hanefha na vhomaine. Ri vhona u nga ro ni laya lwa inafu. Ri ḓo dovha ra vhuya na vhomaine vha tshifhingani tshi ḓaho. Mafhungo avho ndi avhuḓi nga maanḓa, a ḓifha nga maanḓa. Kha riṋe vhane ra nyaga u a pfa, kha riṋe rine ra kha ḓi nyaga u guda, kha riṋe rine rine ra sa nyadze sialala ḽashu, kha riṋe rine ra kha ḓi nyaga u ya kule na hovhu vhubvo hashu vhune a ri nga vhu laṱi ngauri ho ḓa vhatshena. A ri nga vhu laṱi ngauri vheiwe ni khou ri vhudza uri so hezwi rine ro zwi wana ro begwa hanefha A hu na hune ra ḓo ya hone, ri tou shavha. Ri nga si shavhe hayani. Ri nga si shavhe he ra begwa hone. Ngori u a wana o ndoḓelwa nga musadzi muswa a tshi vho ri, Hezwiḽa zwahau ndi madimoni. Ndo ḓi begwa hanefha madimonini. Vha vha vhaḽa vhathu vha vha vha khou zama u lingedza u ita mini kha, kha, kha muthu ane a vha uri vho mu wana hanefho vhuṅangani ho no vha hawe? Mara wa wana vha tshi ri, Ee, heiḽa zwithu zwaṋu zwi litsheni. Hatanu zwi thupha. Ṱanu zwi no fhaḽa fhethu u tshi yo vha lwa na vhadzimu, masiandoitwa a hone a vha masiandoitwa-ḓe une wa khou tou itiswa nga mufumakadzi? Ndi humbula tshiṅwe tshifhinga kha muṅwe muḓi, vhaṅwe vho vhuya, hu na dzi kholomo hedzi dza dza hashu dza sialala dza Tshivenḓa dzine dza shumiswa nga riṋe. Muṅwe vhabebi vho zwi sia hanefho vhukati ha muṱa, ene a ima a tshi gwa hezwiḽa zwithu a yo laṱa hangei kule. A riṋe thi shumisani na hezwi zwithu lini. O dovha a vuwa vhusiku a ya dzi hwala, a zwi vhuisa hezwiḽa zwithu afha vhukati ha muṱa, zwi tshi khou mu vhaisa ene muṋe wazwo. Ee.
Masiandoitwa a dina hezwi zwa Tshivenḓa. Masiandoitwa ee nga maanḓa. A dina, a no ri a zwi mu dini. u tou vhona uri ha tu ṱangana nazwo. Vhunzhi ha vhathu ndi ngazwo zwe vha pfa ndi tshi khou amba uri hu na vhane vha kokonya vhusiku musi vha tshi khou shavha u vhoniwa nga vhathu masiari uri nṋe ndi a ya hafhaḽani ya vhomainea. Mathoko muthu a songo ita tshithu tshine tsha vha tshi khou takadza muṅwe muthu. Muthu kha ḓi takadze ene muṋe wa zwo kha vhutshilo hawe, a takuwe a ya vhomaine o vhofholola muya wawe, a ite zwine a khou ṱoḓa zwone.

8478990. Ro vha ri na vhomaine hanefha fhethu hune ni tou zwi vhona zwa uri hu kha ḓi tou wanala houḽa mushonga une ya wo tou fhelela, a si hezwiḽa zwa tshikhuwani ni sokou tou wana ho gonya ku kutavha ku re na matsi fhedzi ku si na na miri ha vho pfhi ra ri ho gwa mushonga. Hafha mishonga yoṱhe i tou vha hone. A hu na mushonga u siho. Ndi kha ḽa dzima u linga afha. Ha, miri yo ḓala nga maanḓa. A hu na muri u siho. A, zwine nṋe nda nga sia zwone kha vhathu, ndi khou humbela vhathu uri kha vha litshe u sedza zwa muṅwe muthu. Vha songo shavha muṅwe muthu vha tshi khou nyanga u ya vhomaine vha tshi khou nyanga u wana thuso. Thuso ndi yavho. Ngori havhaḽa vha tshi ḓo dodoma vha tshi ḓa kha nṋe vhusiku, vhone vha ḓo vha vha siho. Vhone vha tshi khou pfa zwine zwa khou vha vhaisa mm. vhukati ha muṱa wavho, mm. vhone kha vha takuwe vha yo vhonana na vhomaine. Mm. Vha nga vha vhafhio vhomaine kana vhomaine vhafhio? Tenda thuso i khou ya nga nnyi? i khou ṱoḓwa nga vhone ngori vha nga to ya ngori nṋe ndi khou shavha vhafunzi vhafhio ndi shavha vhafunzi vhafhio na vhone vhafunzi vha ḓovha vha khou tshimbila hune vha khou tshimbila hone ha u tou famusa na tshira na thina nṋe ndi a ita zwa zwa zwa muṱhanga a sina tshithu lini Ha na goloi, ha na mini, ha na tshawe. Goloi iyo iyo ndi yawe. Kha sedze yawe goloi ngori heyi goloi ḓo guma i khou mu wisa ende i na muṋe wayo hangei muḓini. Heyi goloi a si yawe. Ene kha lugise zwawe. Ee, arali zwi sa mu tshimbileli kha vhonane na vhomaine uri vhomaine nṋe kha vha nthuse. Ndi tshi ri ndi fara nga hafha a zwi lugi, ndi tshi ri ndi fara nga hafha a zwi lugi. Vha ḓo mu lugisela arali zwo tea vhomaine. zwi tshi khou ṱoḓa vho zwa hawe zwa tsikoni yawe u- vha ḓo mu lugisela vho hanengei ha hawe Mm. vhathu vha songo tshimbila vha tshi kwashekanya miḓi ya vhathu khezwo vhana vha mukala ro livhuwa kha ino episode ro guma hanefho ri ḓo ṱangana tshifhingani tshi ḓaho ro livhuwa nga maanḓa vho maine mulaedza nga muulu nga maanḓa une a ri u nyadzi o pfa wa o pfa riṋe ro ni ḓisela mulaedza a hu tshe na zwiṅwe zwine ra nga ni fha zwone zwo no fhirisa hezwi vhana vha mukala ri ni funa nga maanḓa ndi ngazwo tshi ni ḓisela na milaedza yo vhibvaho ngo tou rali Milaedza ine i ya tshidza, milaedza ine ya vha na vhumatshelo. Ni songo ri nyadza. Heyi vidio kha i vhe vidio ine i ḓo vhonwa u swikela lini na lini, ngauri mulaedza wa vhutshilo a u shanduki.